ווייל איינע פון די שווערסטע זאכן וואס אידן דארפן הערן איז דער הפטורה וואס מען גייט ליינען דעם שבת, די הפטורה פון שבת חזון, וואס אידן זוכן, מען וויל נושא חן זיין, זאל זיין שלום בית, מען וויל געפעלן דעם אייבערשטן, ס'איז ס'איז ימי חורבן, און וואס זאגט די נביא, שנדבר השם כציני סדום, האזיני תורת אלוקינו עם עמורו. די ווילן ברענגען קרבנות, וועט אויסגעבן געלט, וועט ווילן געפעלן ביים בורא עולם, וועט ווילן צוריק ברענגען שלום בית אין שטוב, וואס זאגט דער בורא עולם, למה לי רוב זבחיכם יאמר השם, וואס דארף איך ענקערע קרבנות, שבעתי עולות עלים וחלב מרים, איך בין שוין אנגעזעטיגט פון ענקערע עולות. ודם פרים און כבשים ועתידים לך ופצתי, איך בין נישט אינטערסירט אין דיינע מתנות, שוים משמים, ווי קען מען הערן אזעלכע ווערטער, וועט זיך צוזאמען קומען צו גיין עולה רגל זיין, מען וועט באשטעלן קאראוואנען מיט עסן, מיט נעמען די קליינע קינדער, צאתו מתמחה את כל מי שיכול לעלות ברגליו מען גייט ארויף קיין ירושלים מען זינגט א גאנצע וועג בתהלים ביני לעבדך ובאמת און מען קומט אן כי סובהי לראות פני וועט די אייבערשטער זאגן מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרו ווער דיך געבעטן אריינצוקומען דא פארשמוציגן מיין חצר לא ששי פי הווי מנחת שוב. ברענג נישט מער דיינע ליידיגע מנחות, כי תורת תועבה היא לי, עס מאכן א שיינע יום טוב, א שיינע סוכה, מען וועט קויפן א טייער לולב און אתרוג, מען וועט זיך מהדר זיין אויף די בעסטע מצות, די שענסטע סדר טיש, זאגט דער בורא עולם חודשייכם ומועדיכם שנוא נפשי איך האב עס פאן, הוי אלי לא תורך מילאיסי נשאי, איך קען עס שוין מער נישט פארטראגן. עס מתפלל זיין, עס בעטען בתפילה פאר איסכם כפיכם, עס אויסשפרייטען די הענט אל אם איני מכם, גם כי סרבי תפילה אינני שומע, ווי אזוי קען מען אויסהאלטען אזעלכע ווערטער, ווי קען מען הערען אזעלכע ווערטער, ווען מען זוכט מרצה צו זיין, מען זוכט גוטס צו טוהן, דארף מען וויסען וואס וויל די בורא עולם פון אונז, וואס וויל ער יא.

מגדיל עוונות כנגד כולם איז כולל, און ס'איז גרעסער פון אלע צוזאמען, ס'איז שטיין פון רי הקדוש אויף וכדו' זאגט די זעלבע זאך, ס'דא ד' גליות, די ערשטע דריי גליות זענען מכוון כנגד די ערשטע ג' עבירות חמירות, די גלות אדום, די לאנגע ביטערע גלות אדום, דאס איז כנגד די חטא פון לשון הרע, וואס איז מגדיל עוונות כנגד כולם, ס'איז כולל אין זיך אלע גלות און אין צעקוילן זיך אלע עבירות. גמרא שטייט אין ספר נסיבות עולם, כל הליכות הגלות אין ראוי להתעלות אלא בחטא הזה של חטא הלשון. מ'וויל וויסן וואס מ'ליידט אזוי לאנג, ס'דא א דרשה פון רבי רפאל מהאמבורג, ער זאגט מיום ברא אדם על הארץ ביז דעם היינטיגן טאג, ראשית כל פרי חטאת איז דאס חטאת הלשון העושה בעוכרינו, דאס איז אונזער צורה, ממני יבואי ממני ישיבון כל התלאות אשר שוב לי את עמי, די אלע זאכן האבן אונז געבראכן, האט דאס אונז געבראכן. נו, יעדער ווייסט, דער וואס קוקט אריין אין חפץ חיים ווייסט די חומר הדבר, אבער מען פארשטייט עס נישט, זעט נישט אויס אזוי זיין א טוטאל מין הארבע זאך, נו, מען רעדט אזוי, איך האב גארנישט געמיינט, יעדער טוט עס, דאס איז די אריכות הגלות, וואס איז טאקע אזוי חמור? אזוי שטארק אז ס'דא א בריוו פון רבי חיים בערלין ס'שרייבט צו רבי אלי' מישקאווסקי נאכן לוויה פון רבי איצעלע פעטערבורגער איז געווען ס'דא געדרוקט אין די הקדמה פון כח ויאור ער שרייבט אים אז נאך די לוויה ס'איז געווען אין די טעג אין די ניין טעג געווען דעמאלטס א גאנצע מבוקר צו מ'זאל יא זאגן א הספד נישט זאגן א הספד ער האט מספיד געווען זאגט ער עס איז געשריבן דעם טאג פונעם בריוו י ד א' אב איז שרייבט ער ס'מיר געקומען ליל שבת ביינאכט רבי איצל ס'מיר געקומען אין חלום מיך צו באדאנקען האב איך אים געפרעגט וואס טוט זיך אין דין שמים, האט ער געזאגט די אמת פון דעם דין אין עולם העליון איז נורא ואיום, אבער מאוד מאוד מקפידים על חטא הלשון, חטאת הלשון נורא ואיום, נורא ואיום איז דאס, מען קומט אויף יענע וועלט זעט מען ווי שטארק דאס איז, און מען דארף דאך אזויפיל, אידן דארפן פרנסה, אידן נעבעך דארפן רפואות, אידן דארפן נחמות, שידוכים, נחת פון די קינדער, מען דארף אזויפיל זאכן, און אין כוחן של ישראל אלא בפה, ס'האט מען נאר איין וועג צוצוקומען צו דאס, מיט תפילה. אז די חפץ חיים פרעגט זאגט ער ווי קען זיין אז אידן דארפן אזויפיל און זיי רייסן איין די הימלען, זיי בעטן בתפילה, וואס הייסט אז די אייבערשטער ענטפערט נישט די תפילות אויף די חפץ חיים די תשובה איז איין זאך, אז די אמונה של ישראל איז בפה, ער קומט די ברסלב בעל מלאכה ער האט נישט זיינע כלי אמונות קען ער גארנישט טוהן אונז האבן איין כלי אמונות אונזער פה אזוי קען מען בעטען אז מ'איז פוגם די פה אז די פה איז איז טמא די פה איז נישט אויסגעהאלטען גיבט ער אוועק די געסטע כח וואס מיר פארמאגן אונזער גאנצע האבן נישט קיין אנדערע כח האט מען נישט. און דער אייבערשטער הערט נישט אויס די תפילות, זאגט ער. ציין א מעשה, געווען א יונגל, געדענק די מעשה ווי היינט, געפארן אויפן באס צו ישיבה, דארטן אויפן באס א גאנצע חבורה פון קינדער, און מען האט געשפילט און גערעדט אזוי ווי קינדער שפילן, געווען איינער דארטן א יונגל וואס האט הויעך אויפן קול אזוי חוזק געמאכט, עפעס א חשוב'ער בעל באס אין שטאט. און ער האט אים נאכגעמאכט, און ער האט געזאגט וואס א טיפש ער איז, ווי מיס ער איז, ווי ער האט א שלעכטע רייעך, ווי יעדער האט אים פיינט, ווי ער מיינט ער איז באליבט און יעדער לאכט פון אים, און אלע קינדער האבן געלאכט, אוי א געשמאקע שמועס, סוף שמועס, אפאר שורות פארנט שטעלט זיך אויף א יונגעל און ער דרייט זיך אויס און צו דרען, און ער קען נישט צוקומען צום ווארט, איך וויל עטס זאלטס וויסן, דער איד פון וועמען דו האסט יעצט גערעדט איז געווען מיין טאטע, און ער לויפט אראפ פון באס. מיר אלע קינדער, אונז האמיר געפילט אזא מין בושה, אזא מין כלימה, אונז האמיר זיך פשוט געשעמט אז מיר לעבן, אונז האמיר געפילט עפעס אזא, אזוי שלעכט אזוי מען האט אונז געכאפט, מען האט געטון אזא שמוציגע זאך. לאמיר טראכטען א מינוט, מען זיצט מען בארעדט א איד, מען באשמוצט א איד, מען מאכט אים אוועק, וועמענס קינד איז דאס? דאס איז דער בורא עולם'ס א קינד, זיין טאטע הערט צו יעדעס ווארט, און ער הערט ווי מען איז מזלזל זיינס א קינד וואס ער האט ליב מער ווי אונז האמיר ליב אונזער קינדער. און ער הערט ווי קיינער נעמט זיך נישט אן, קיינער קען נישט זאגן קיין גוט ווארט פאר אים, און כביכול ס'גיסן טרערן די צער פון זיין קינד, און אונז טוה מיר דאס אפ מיט אזא שמחה און אזא פרייליכקייט, מיט אזא גאווה. וויל פרעגן א שאלה, שטעל דיך פאר דער יונגעל לויפט אראפ פון באס, און נאכדעם דער יונגעל וואס האט גערעדט אויף זיין טאטע לויפט אים נאך, איך וויל מיט דיר רעדן איין מינוט, ניין גיי אוועק איך וויל דיך נישט, ניין בעט מיר נישט איבער איך וויל גארנישט הערן, ניין ניין איך וויל דיר נאר איין זאך פרעגן, איך דארף א גרויסע טובה פון דיר, אפשר קענסטו מיר טון דער טובה. וואס? נאכדעם וואס דו האסט מיר געטון דאס און מיט דאס? מען נעמט דעם אייבערשטענ'ס א קינד, מען איז אים מזלזל, מען איז מיט צער, און נאכדעם יא, מען לויפט אריין בית מדרש, אוי רבונו של עולם רפאיני, רבונו של עולם ברוך אליין איך דארף פרנסה, איך דארף רפואות, דאס טוט מען צום בורא עולם? איז דען א פלא אז די פסוק זאגט ובפריסכם כפיכם אל אם עיני מקח, איך וויל נישט הערן די תפילות. ווי די לשון פון חפץ חיים איז, המדבר לשון הרע, נשאב מאוד, ער ווערט עקלהאפטיג שטארק בעיני השם ואינו שומע תפילתו, איז עפעס א פלא? איז א חידוש ער וויל נישט הערן א ווארט תפילה פון איינעם? איז א פלא ער וויל נישט וואוינען מיט אונז אין איין הויז אין איין בית המקדש? לאמיר אביסל אריינטראכטן אין די מעשה, וואס איז דא געשען? מען האט נישט געוואוסט אז איינער הערט צו, די רגע מען איז געוואר געווארן אז יענער הערט צו האט מען זיך אזוי געשעמט, מען האט זיך געפילט אזוי נימאס ומאוס, דאס הייסט ווען מען האט געטון א ביליגע זאך, א עקלהאפטיגע זאך, נאר ווייל יענער איז נישט דארט, און ווייל יענער איז נישט דארט האב איך דאס געטון מיטן גאנצע שמחה. דא ליגט די עומק פון די מיסקייט פון לשון הרע, ס'איז א בגידה.